sango rinopa neta ichokwadi usavinga zvaita nhingi igona kufarira shamwari usafuririka nemaruva enyika uchakwira ugodzika makoma anorema vakakuvinga vacha kaisa sut pachironda ukaterera marwadzi ungapera kuonza usavarairwa nhamo inotoda kuponzwa mari inoda kutsvagwa zimbabwe inoda anongwavha ndiye anopona chaona zvakawanda

Usaore moyo ukamirira mari yaneviri unganidza pfuma vamwe vachati murume asi kano kaishaya vamwe vachati wakaroiwa
Shawama munoiziva here? Fuckboy unoziva shawama? Manje ukatoda zvinomakisa wese manje.

sha kunja ndaitadza zvikandivhiringa health vakasiya undinyaradza vachiunganidza wealth varefu vakaseva ndikashaya neupfupi vekwako kandigova pamwe chete nenhumbu shinga kutaura kwevakuru ndaishinga dai vairera mhuri baba ndevamwe kugara kwepachipari mhuri vanoida asi baba vana mari baba ndisekuru sekuru vaida danana zvakandiremera ndakaramba zisangana vakadana hama dzavo vakapira nyaya yavo pakapera nyaya yavo ndanga ndamuroyi wavo ndakadya mwana wavo kureva iwe hako baba vevana vavo muroyi haana musha vakabvuta ziya rangu vakatora imba yangu zvekuzpudza was a done deal siri pwere tiri tese now namo chidhakwa changu nyangwe zvikadii chero zvikadzimba sei ndogarira vana vangu i had to look for rufu isina kana cent had to switch marufu nekushaya rent from house number to street name vechechi vakati garapa uchengete stand tagara do asi yaitika naya so yaitobvinza chete yaiti mhara chete ini ndaishinga ndaityira vana vakarwara vana shuwa ndaishushikana yekurapisa yaisheka imaricho isakwana ndaitya vanganisiya vanhu hondo yakatanga yekutsvaga basa fundo handina ndaitsvaga nenyasha remba ndora ndaishuva asi zvipfeko ndozvainyudza mukana mukuru ngambozama zvichikweja zvikaramba ndikabatwa ndikarangwa ndikaponera kukarana kuchiporofita ndikafamba mishonga ndikashamba Chikara ndaisava ndondano ndaitushinga so kubira potawo kutonohotawo vana vapfekewo ini ndityewo zvakadaro so vakangwara zvavo taiwana vakanida nzira dzavo ndundi votora nezviri mukati madzo dzaitova shumba dzedu tiri nyama yadzo usi tiyai

paitwa chipfamba mthe prime suspect social defect and piu kana respect ndinaso mtmotive hanzi ndiri capable anomira neni hapana misly blamable tenda mhosva kuti vanyarari asi kuva nai mhosva ndavashayisa rugare its my way yekumaneja damage vandakatumbura vanotorwa creator image zvinondirwadza the believe it vakatsamwa vanotaura relieve it ndozvikudzani wangu dai yaripo ndaimubvunza kuti nei patinoti tigwadame tinamatireini sei vachitora mukanwa namata vasaveni vandoudza nhamo ndichivimba nawo ndo vanodzitora nhamo dzacho ndidzimba nadzo dzavanoti nyaya dzavo havarei masavo vangu vanofamba navo zvekuseva nekutsenga naro taimbopinda zvemubatanzwa zvichinzi sungano kuzvivaka chibatanza pfumayi waita nzara zvisazokomera zvinyanyise kupfavasi nzara yaripo nanhasi pfuma yaitenga zvevakuru basi sara yaitengeswa majasi akanzi batsira ishirikadzi ame granit my kids can't afford basic needs in as much as i tried there's nobody i can please pandinoti yes zvinobuda sekukumbira ndiko kumbira kwandipa mukurumbira noita senhamo yekurongera zipanaka dana zitaka putsambira chete waapasi rakatonhora kwauri mfambo kunotosvikwa nazorora yangu nguva ichakwana yakwana ndichakuwana ndigowana pekufembera tinovimba unotumika tsvaga mukuru watinoshumira chema mhuri yako iri kushupika pandofamba ndiwanewo zvinobatika
Chacha. Eh, vaja chacha. Hanzi kumba kwacha. Chacha.
Hai papo shamwa chiji. Tipe kombi.
Tokwira wandombi. Boys rangu yai kuno tida kuvhura mapombi. Yes. Eh, ndanga ndichitsvaga rumbi. Eh, rumbi eh. anga achifamba nakumbi. Maiwe. Eh, mamona here rumbi ndiye anga asina chitambi. Proton. Eh, baka kunge lambi.
Eh. Proton. Ndasvika ndatora chingwa vasvika vachinitsvaga but inini I was gone. inzwai munzwe boys rangu music yandoimba inini haina mugoni inini handina do e eh, handina goni e eh, ndokutaurira shuwa boys rangu inini handidoni ndoda kuti pepafeya ndakakumusha namudoni ndiri kunetsa ndakunzi nevanhu ndiri kunze kunge joni inzwai munzwe ndaimhanya kunge joni nhasi ndakufamba vamwe vakuti hanzi ngaatsvage pani wani inini handisi kuda waini asi ndoda kuti bhebhirigwai pamberi pangu rigonipa waini kana zvadai boys rangu booster booster isu kutovaratidza kuti tinokukurudza kunge marusta saka wakationa takadai so tisu ana mister saka wakationa takapfeka hatizi machichi hatipfeki mahipster pamangoma ticharamba tichitoratidza kuratidza kuti tiri marockstar ende ticharamba tiri mapopstar poza nekuti bit hezve govina tichawaratidza tiri cleana hatizi kana kina tiri vanhu vaya vaya vasina tsvina ende pamango matatu ramba takawapina so ukandiona ndakadai so oh, ndinenge ndiri munhu uya uya anenge augusta sina nekuti handisisina malive nekuti resume wabva waita resume apo wangoita assume kuti ndoenda ready kunge brumu but ndine yangu rumu so wakandiona ndakadai so ndiri murume chaina vanogona kunditi rumu ah. golden eye Big eyes on the yeah. keyboard and shit.

ndinoramba ndichitotora ndinoramba ndichitora ndinoramba ndichitora badzo wacho akaramba ndinoramba ndichitora kunge yaya handitori handitori kunge yaya
aya magood vibes nyanga ntani kunge yaya ukaona vafanira vozoti vakwane

saka ndiri capable varida kuenda kumberi kwangu vachitaura zvemanyepo behind me handivacheuke one of a kind me handisi kutsvaga mbiri fame knows where to find me smoke with high me simple cannot define me spiritually blessed money can't modify me I'm the best one of the maddest, one of yeah. the maddest.